Mae'n hanfodol bwysig nad yw cwmni'n dechrau allforio, nes ei fod eisoes wedi sefydlu sylfaen gadarn ym marchnad y Deyrnas Unedig. Gwnewch eich camgymeriadau yn y farchnad gartref gyntaf, oherwydd fe allai camgymeriadau dramor fod yn drychinebus neu hyd yn oed yn ergyd farwol i'ch cwmni. Bydd allforio'n rhoi rhagor o bwysau ar y gweithlu. ar eich gallu i gynhyrchu, ar eich amser a'ch arian parod, ac mae angen i chi sicrhau bod digon o bob un o'r adnoddau hyn ar gael yn y busnes. Bydd angen i o leiaf un unigolyn yn y cwmni feddu â'r sgiliau cynllunio ac ymchwil marchnad ragorol. Rhaid i unrhyw weithgarwch allforio bwried ei wneud hefyd gydweddu'n dda â busnes craidd y cwmni. Os bydd angen, dylai fod gan y cwmni'r gallu i addasu ei gynnyrch neu ei wasanaeth i'r farchnad, a bydd angen sefydlu tîm brwdfrydig trefnus sy'n ymroddedig i faes allforio. Ni ddylai allforio gael ei ystyried yn ateb slic, ac yn sicr nid dyma'r ateb i bob problem o ran gwneud elw yn eu gwerthiannau. Mewn gwirionedd, mae unrhyw broblemau sydd gennych eisoes yn debygol o waethygu. Hefyd, mae'n werth cofio, o'i gymharu â gweithredu yn y Deyrnas Unedig, bydd costau allforio nwyddau'n uwch, ac y gall eich ffin elw fod yn sylweddol lai oherwydd costau cludo dosbarthu ac asiante. Mae'n bosib hefyd y byddwch yn agored i risgiau yn sgil arian cyfred a chredyd. Gall y camau cychwynnol wrth i chi ddechrau ar y rhaglen allforio fod yn gryn draul ar eich egni a'ch ymrwymiad. Anaml bydd yn golygu bod rheolwyr yn colli golwg ar farchnad y Deyrnas Unedig. Sut mae dewis marchnad allforio? Yr agwedd bwysicaf pan yn dewis marchnad allforio addas yw dewis gwlad rydych yn teimlo'n gyffyrddus yn gweithio ynddi. Rhai o'r ffactorau a allai ddylanwadu ar hyn fyddai daearyddiaeth, rwyddineb teithio, yr iaith, maint y boblogaeth, a'r safon byw. Hefyd, mae'n help os oes modd cael gafael ar y wybodaeth ymchwil marchnad ar gyfer gwlad benodol yn gymharol rwydd. oherwydd bydd angen y wybodaeth yma arnoch er mwyn gweld beth yw potensial y farchnad ar gyfer eich cynyrchion neu'ch gwasanaethau. Mae'n ddefnyddiol os gallwch ddod o hyd i farchnadoedd lle bydd y pwyntiau gwerthu unigryw ar gyfer eich cynyrchion yr un fath ag y maent yn y Deyrnas Unedig. Bydd angen i chi gael gwybod a oes unrhyw safonau neu reoliadau arbennig yn y wlad dan sylw, a fydd angen trwydded arnoch i'w weithredu, neu a fydd gofyn i chi newid eich labeli a'ch dogfennau. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol os oes angen addasu eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth er mwyn ymateb i amgylchiadau'r farchnad leol a bydd angen i chi gasglu digon o ddata am eich cystadleuwyr yn ogystal â gwybodaeth am brisiau er mwyn i chi ddatblygu model prisio. Y marchnadoedd hawsaf i chi fynd iddynt yw'r unig lle mae'r wybodaeth hon eisoes ar gael yn rwydd o ffynonellau gwybodaeth cynradd ac eilaidd. Dyma ambell ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol. Cyhoeddiadau a chyfeiriaduron masnach. Siambrau masnach a llysgenadaethau. Teithiau a sioeau masnach. Cymorth Masnach Rhyngwladol, Busnes Cymru. UK Trade and Investment, UKTI. Wrth chwilio am farchnadoedd allforio posib, mae'n beth da siarad â phobl sy'n allforio eisoes, sy'n cynnig cynhyrchion neu wasanaethau tebyg i'ch rai chi. Neu ceisiwch gael gwybod beth mae'r cystadleuwyr yn ei wneud. Ymchwilio i'r farchnad. Er mwyn allforio'n effeithiol, y gallu i gynnal ymchwil marchnad fanwl yw'r prif sgil sydd ei hangen arnoch. Gall ymchwil marchnad cywir arbed y cwmni ar agos draffu degau o filoedd o bunnoedd. Mae sawl elfen i ymchwil marchnad, a dylid ystyried pob un o'r rhain, yn eu tro, ym mhob un o'r marchnadoedd dan sylw. Yr elfennau yw, Pwrpas yr ymchwil, ystyriaethau economaidd, yr amgylchedd busnes, gwahaniaethau diwylliannol, ystyriaethau gwleidyddol, unrhyw ofynion arbennig o ran y cynnyrch ac ystyriaethau ynghylch prisio, pwrpas ymchwil marchnad, canfod gwlad addas, sefydlu beth yw maint y farchnad, canfod cwsmeriaid addas a chael gwybod beth yw'r angen, cael gwybod a oes unrhyw gystadleuaeth leol. Canfod asiantau, dosbarthwyr, cyfanwerthwyr posib. Penderfynu ar eich strategaeth ar gyfer cynnyrch a'ch prisiau gwerthu. Penderfynu sut y byddwch yn rhoi gwybod i gwsmeriaid. Meddyliwch am ba sioeau masnach y dylech fynd iddynt, a'r prif gylchgronau yn y maes. I ddechrau, mae'n bwysig nodi'n glir beth yw pwrpas yr ymchwil marchnad, sef yn bennaf, canfod marchnadoedd addas ar gyfer cynyrchion neu wasanaethau'r cwmni. Dylid dilyn hyn drwy nodi'n glir beth yw'r angen, Cael gwybod beth yw maint y farchnad ar gyfer y cynhyrchion hyn, nodi cwsmeriaid posib, a gweld a oes unrhyw gystadleuaeth yn lleol. Dylai'r cam yma ar ymchwil marchnad hefyd gynnwys canfod asiantau, dosbarthwyr neu gyfanwerthwyr posib, yn ogystal ag awgrymu strategaeth marchnata posib ar gyfer y cynnyrch ac awgrym o'r prisiau gwerthu posib yn y farchnad. Yn olaf, dylai'r gwaith ymchwil ddangos i chi sut mae rhoi gwybod i ddarpar gwsmeriaid am eich cynhyrchion, nodi beth yw'r prif gylchgronau masnach yn y wlad, a pha sioeau masnach lleol y dylech ei fynychu.